Gudden Mëtteg zu dësem Pressebriefing vum Méindeg. Ech géif ufänke mat engem Update vun eisen Zuele ronderëm d'Corona-Kris. wou mer op haut, oder dat ass opgrond vun den Zuelen, déi da gëschter um hallwer sechs publizéiert gi sinn, esou wéi mer dat jo all Dag elo maachen, leie mer bei 1.988 Infektiounen hei zu Lëtzebuerg. Dat sinn also 38 Fäll méi wéi den Dag virdrun. A mir sinn och bei 22 Stierffäll ukomm. Dat heescht, mir hunn zwee weider Fäll, déi mer leider dobäi musse rechnen. Och hei nach eng Kéier vu menger Säit Bäileed fir d'Famillen. Mir sinn insgesamt bei 202 Hospitalisatiounen, dovunner 31 Leit op der Intensivstatioun an och 80 Leit, déi entretemps schonn erëm konnten heemgoen aus dem Spidol. D'Tester si mat bei engem Total vu 16.199, dat sinn der 308 méi wéi den Dag virdrun. An do gesi mer erëm e bësselchen eng Parallel zum leschte Weekend. Iwwert de Weekend ginn effektiv manner Tester gemat, wéi dat an der Woch de Fall ass normalerweis. Ech wollt drop agoen, wat elo den Objet vun der Pressekonferenz fir haut ass. De Gesondheetssecteur steet viru ganz groussen Erausfuerderunge mat dëser Kris. A mir si gemeinsam och mam Secteur zur Konklusioun komm, dass mer eng insgesamt eng Reorganisatioun vum Gesondheetssecteur brauche während dëser Kris. Dat ass net anescht méiglech. Jiddwereen ass gefuerdert. Et sinn nei Erausfuerderungen. An dat geet just, wa mer eis global anescht opstellen. An dofir ass et och wichteg, dat nach eng Kéier no baussen ze erklären. Dat huet Implikatiounen esouwuel fir d'Patienten, dat heescht, et muss kloer sinn, wat dat fir si bedeit wärend där Kris, wéi ass hir Gesondheetsversuergung ofgedeckt wärend deene Wochen, op déi mer elo duerginn. Et huet awer och ganz vill Implikatioune fir d'Leit, déi an dësem Secteur schaffen, dat heescht fir d'Dokteren an insgesamt d'Fleegepersonal, dat heescht all d'Beruffer, d'ganz Professions de santé sinn hei concernéiert. Mir sinn eis all zesumme bewosst, dass dëst e ganz groussen Impakt huet, souwuel op d'Organisatioun wéi och op d'Gewunnechte vun de Leit. Mee eent ass kloer, Mir hunn e gemeinsaamt Zil. Mir hunn e gemeinsaamt Zil, zesumme mam Secteur, dat heescht déi politesch Agenda tëschent Klamere setzen, de Gesondheetsdësch, dee mer mat ganz vill Energie ugefaangen hunn, dee läit e bësselchen op Äis. Mir schaffen all zesummen do fir ganz sachlech un der Gestioun vun dëser Kris. Mir hunn och zesummen een Zil, dat ass kucken, wéi mer kënnen de beschtméigleche Gesondheetsservice oprechthalen iwwert déi nächst Wochen. De Prinzip vun der Kris bréngt mat sech, dass d'Gesondheetsdéngschtleeschtungen ëmgeschicht gi sinn, anescht prioriséiert gi sinn. Wat heescht dat? Et ass alles erofgedréckt ginn, wat net onbedéngt elo muss sinn, wat kann ausgesat ginn op spéider, dat soll ausgesat ginn. Mee dat heescht awer net, dass näischt méi leeft. Mir hunn nieft de Covid-Patienten natierlech eisen normale Gesondheetssystem, dee leeft. Mir hu Leit, déi dréngend Behandlunge brauchen, Urgencen, Fäll, déi musse behandelt ginn. Dat leeft alles weider. Dat, wat ausgesat ass, ass dat, wat eigentlech ka waarden, wat elo net urgent muss behandelt ginn. Fir dëst ze assuréieren, ass esouwuel an de Spideeler ëmorganiséiert ginn, wéi och an der Médecine primaire. Dat ass eng aner Gewiichtung, déi fuerdert vun eis also Reorganisatioun, si fuerdert och e ganz staarkt Zesummespill vun allen Acteuren um Terrain. Ouni dat wäert et net goen a kann et net goen. An fuerdert Flexibilitéit, souwuel um Niveau vum Patient, deen hei fir Verständnis muss opbréngen, datt et net ass wéi an normalen Zäiten, mee eeben anescht, dofir awer net manner schlecht, net manner gutt. Mee et ass anescht an fuerdert och ganz vill Flexibilitéit um Niveau vun den implizéierte Leit. An och do schonn nach eng Kéier vu menger Säit e ganz, ganz grousse Merci fir déi Leit, déi elo schonn am Asaz sinn, déi, déi sech volontaire gemellt hu fir an eis nei Strukturen. Dat ass eng nei Situatioun a mir si ganz dankbar, dass dat bis op Weideres esou gutt konnt funktionéieren. De Regierungsrot huet d'lescht Woch decidéiert, freides, dass mer, fir dës Saach kënnen ze stäipen iwwert déi nächst Wochen, eng zentral Gestioun brauchen an dann, dass mer dës zentral Gestioun mussen an enkem Zesummespill mat den Acteure vum Terrain maachen. Mir hunn dofir och eng Koordinatiounsstell agesat, wou mer och eng Persoun aus der Dokterschaft wäerten an eise Räng hunn, fir déi ganz Saach ze stäipen. Mir sinn eis bewosst, dass mer elo méi wéi jee all eis Dokteren, all eis Leit am Fleegesecteur brauchen. Mir brauche se alleguerten. An ech kann Iech och hei vergewësseren, dass mer keen am Ree wäerte stoe loossen duerch dës Kris. Dofir sinn eng ganz Rei Mesurë geholl ginn. Fir d'éischt vläicht nach eng Kéier zur Organisatioun. Wat bedeit et fir de Patient? Wat fënnt en elo vir um Terrain? Mir hunn de Prinzip vun der Teleconsultatioun. Dat ass dee Prinzip, deen elo priméiert. Wärend een an normalen Zäiten éischter bei säin Dokter an d'Praxis geet, ass et elo den ëmgedréintene Prinzip. Den normale Wee soll den Wee iwwer den Telefon, iwwer d'Teleconsultatioun sinn zu sengem Dokter, gegebenfalls zu engem Dokter, deen de Garde ass, deen een och elo kann erreechen. Dëst fir utile orientéiert ze ginn. Dat ass eng Filterfunktioun. Domadder wëlle mer evitéieren, datt d'Leit sech ze vill beweegen, ze vill ronderëmtrëppelen an a Praxe ginn. Si sollen dat iwwer Telefon à distance maachen an da vun engem Professionellen nogelauschtert ginn an orientéiert ginn dohinner, wou et fir hire Fall Sënn mécht. Dat kann engersäits sinn an e Centre de soins avancés, dat sinn déi véier nei Centren, déi elo operationell si säit der leschter Woch, een am Norden zu Ettelbréck, mir hunn een an der Luxexpo, an der Rockhal zu Esch an och zu Gréiwemaacher. Dat kann awer och sinn, wann et eng Urgence ass, direkt an e Spidol. An et kann och sinn, wann et wierklech muss sinn, mee dat soll wierklech d'Exceptioun bleiwen, op en, op eng Visitt an enger Praxis. An et kann och sinn, natierlech eppes, wat verstärkt an den Asaz wäert komme während dëser Zäit, eng Visitt à domicile beim Patient doheem. Fir dës Prestatioune kënnen ze leeschten, fonctionnéiere mer mat engem System vu Lignes de garde. Dat heescht, et sinn eng Rei Lëschten, déi opgestallt ginn. Dat ass eng ganz komplex Organisatioun, fir getrennte Lignes de garde ze hunn en fonction vun do, wou déi Professionell wäerten an den Asaz kommen. Mir hunn esou zum Beispill eng Ligne de garde, déi wäert wierklech reservéiert bleiwe fir Leit, déi wierklech Teleconsultatiounen entgéint huelen an och Visite à domicile maachen, fir Patienten, wat a priori keng Covid-Patiente sinn. Dann hu mer eng separat Ligne de garde, also separat Reserven u Personal, déi an den Asaz kommen ronderëm ons Centres de soins avancés an déi och gegebenfalls kënnen Visite à domicile an deem Kontext maachen. Dann nach eng aner separat drëtt Linn, déi mer wierklech och separat géréieren, fir déi Dokteren, déi d'Garde assuréieren ronderëm déi Strukturen, déi elo ganz besonnesch am Fokus wäerte sinn iwwert déi nächst Wochen. Dat sinn eis Alters a Fleegeheimer. Och do muss eng Garde médicale assuréiert ginn, de ganzen Dag iwwer, siwe Stonnen a siwen Deeg op siwen a 24 Stonnen op 24, erëm eng Kéier mat engem Personal, wat reservéiert bleift fir dës Ligne de garde. Donieft hu mer och Lignes de réserve fir eis Spezialisten, well, ech hunn et virdru gesot, den Alldag an der Medezin bleift net stoen. Och wärend der Kris wäerte Leit mussen dringend op e Spezialist kënnen zréckgräifen. Dofir muss och dat organiséiert sinn. Dat heescht, mir wäerten och Lignes de garden an deene jeeweilege Spezialitéiten opstellen, fir dass dës Leit kënnen aktivéiert ginn en cas de besoin. Dat heescht, et ass e komplexe System, deen zentral wäert geréiert ginn, dee mer assuréieren. An et bedeit fir de Patient, dass e vläicht net ëmmer mat sengem gewinnten Dokter wäert ze dinn hunn. Dat ass de Präis vun dëser Kris. Mir wäerte sécherstellen, dass déi Linnen assuréiert sinn, dass se accessibel sinn, mee et wäert net ëmmer méiglech sinn, wierklech deen Dokter ze hunn, mat deem d'Leit gewinnt sinn, mat gewinnt sinn ze schaffen, dat ass net anescht méiglech. D'selwecht ass et och mat den Zänndrockten. Ech hat déi vergiess. Bei de Lignes de garde leeft selbstverständlech och e Système de garde fir d'Médecins-dentisten. Deen hate mer bei der leschter Pressekonferenz scho méi am Detail presentéiert gehat. Ech hunn et virdrun gesot, mir loossen och an dëser Kris keen am Reen stoen. Mir sinn ons bewosst, dass d'Aktivitéiten ëmgelagert sinn. A wann een Aktivitéiten ëmlagert, da bedeit dat natierlech, dass déi eng Leit vläicht méi an den Asaz kommen en fonction vun där Spezialitéit, déi se hunn, wéi anerer. Dofir huet d'Regierung decidéiert, bon, éischtens emol, eng Méiglechkeet ze schafe fir dat ganzt Fleegepersonal, dat heescht fir d'Dokteren, fir d'Zänndokteren, fir d'Veterinären, mee och fir sämtlech Beruffer, sämtlech Fleegeberuffer, esou wéi se vum Gesetz festgesat sinn, et sinn 20 verschidde Beruffer, inklusiv och de Psychotherapeuten, fir hinnen d'Méiglechkeet ze ginn, fir d'Durée vun dëser Kris op e Kontrakt vum Staat zeréckzegräifen. Dat ass eng nei Mesure, déi et esou nach net ginn ass hei am Land, déi awer ganz wichteg ass, well mir brauchen déi Leit. An et ass ons ganz wichteg, dass jiddwereen d'Méiglechkeet kritt, och elo mobiliséiert ze gi vun eis. Dat ass e Kontrakt, dee mer alignéieren op dat, wat beim Stat gängeg ass, also op enger volontärer Basis, wou d'Leit kënnen dorobber zrëckgräifen. Dat gëtt hinnen eng gewësse Sécherheet duerch déi Kris, mee et gëtt eis virun allem d'Sécherheet, dass mer déi Leit och wierklech à disposition hunn a se le moment venu kënnen asetzen iwwert de Wee vu Liste-réserven, déi mer och lafen hunn. Mir hunn och zousätzlech zesumme lo mam Romain Schneider vun der Sécurité sociale aus hunn ech e Règlement grand-ducal grand-ducal mat op de Wee ginn, fir eng Tarifikatioun, déi an der Kris soll spillen. Dëst a Bezuch op déi Ligne de garde, déi ech virdrun ugeschwat hunn. Dat ass eng ganz aner Aart a Weis, fir ze fonctionnéieren, wéi dat am Alldag de Fall ass. Do sinn ënnerschiddlechst Leit op Ligne de garde, déi mussen permanent am Asaz sinn. Dat wär komplizéiert op der normaler Nomenclature ze fonctionnéieren, soudass mer do och eng Proposition gemat hunn, fir während der Kris e vereinfachte Mechanismus en place ze hunn am Sënn vu jiddwerengem, deen op, dee fonctionnéiert op der Base oder fonctionnéiere wäert op der Base vun engem Tarif horaire unique, ganz einfach ze dekontéieren an deen och jiddwerengem eng Previsibilitéit gëtt duerch dese System, ouni allzevill Complexité administrative fir d'Keess mat sech ze bréngen. Dat wäert, wéi gesot, en Tarif sinn, dee ganz normal iwwer d'Nomenclature wäert verankert ginn an soumadder eben deene Leit, déi, virun allem deene Leit, déi op de Lignes de garde ënnerwee sinn, eng Garantie an eng Previsibilitéit gëtt op hirem Revu, op hirem Revenu, ouni doduerch eng onnéideg Komplikatioun um Niveau vun den Ofrechnunge mat sech ze bréngen. De Contrat à durée déterminée, vun deem ech geschwat hunn, wéi gesot, deen ass op fir sämtlech Beruffer, fir sämtlech Professions de santé. Dat si se, wann ech se enker vläit kéint duerchgoen, dat sinn d'Aide-soignanten, et sinn d'Assistants senioren, Assistants techniques médicales, Infirmiers, Infirmiers en anesthésie et réanimation, Infirmiers en pédiatrie, den Infirmier psychiatrique, de Masseur, d'Sage-femme, den Assistant d'hygiène sociale, den Assistant social.

An eisem Communiqué, deen erausgeet, weider Detailer dozou, wéi dat praktesch vir sech geet. Wéi gesot, dat ass näischt Obligatoresches, dat ass net eng Requisitioun, dat ass eng Méiglechkeet, déi mer ubidden, fir duerch dës Kris ze kommen. Wat eis Organisatioun ugeet, sinn ech ganz frou, och herno no mir d'Wuert weiderzeginn un den Dokter Alain Schmit, de President vun der AMMD. Dee kann am Detail drop agoen, wat dee Poste vum Coordinateur national fir de Secteur médical mat sech bréngt. well hien proposéiert ginn ass vun der AMMD an och an deem Sënn akzeptéiert ginn ass vu mir. Éiert ech him awer d'Wuert weiderginn, wollt ech nach op eppes anescht agoen, wat ech haut wollt matdeelen, nämlech eng Ordonnanz, déi geholl ginn ass vum Direkter vun der Santé a Richtung vum Fleegesecteur, vun den Altersheimer, Et ass wichteg dorobber opmierksam ze maachen, mir ware bis elo an engem Kontext, wou mer Recommandatioune ginn hunn fir d'Verhalensreegelen an dësem Secteur. Mir hunn dat awer verstäerkt vu Säit vun der Santé aus iwwer eng Ordonnanz, déi eng Rei Saache kloerstellt. Et ass ab elo verbueden, fir d'Leit, déi an dësen Heimer schaffen, op d'Aarbecht ze goen, wa se Symptomer hunn. Dat ass net just eng Recommandatioun, et ass eng Interdictioun, déi mat dëser Recommandatioun gemat ginn ass. Et ass och eng Verpflichtung fir déi Leit, déi do schaffen, wa se Symptomer hunn, déi op Verdacht op Covid mat sech bréngen, dass se sech mussen teste loossen. An dann och ganz wichteg, si hunn d'Obligatioun, wa se positiv getest gi sinn, dat hirem Employeur matzedeelen. Op där aner Säit ass den Employeur obligéiert, e Listing ze féiere vun deene Leit, déi an den Haiser sinn an déi positiv getest sinn, ass och obligéiert, dëse Listing der Santé matzedeelen. Et geet drëm, dass mer wierklech e genauen Iwwerbléck halen an dëse ganz sensibele Strukture wou vulnerabel Leit sinn an dass mer dat och kënne richteg a korrekt auswäerten an déi néideg Precautiounen huelen, wa mer eppes Verdächteges gesinn, wat sech géif zouspëtzen. Da sinn och nach eng Rei aner Obligatiounen dran, wat d'Tenue de travail ugeet. Et ass eng Verpflichtung do, dass d'Leit mussen eng Tenue de travail hunn, déi op der Aarbecht ugedo gëtt, déi ausgewiesselt gëtt dono an aner Hygiènesreegele generell. Voilà, da géif ech och nach gären ofschléissend drop hiweisen, dass mer bis elo ganz gutt alleguerten zesummegeschafft hunn, dass ech och ganz zouversichtlech sinn, dass mer an enger volontärer Zesummenaarbecht déi Kris hei gemeinsam mat allen Acteure wäerten duerchstinn. Stoen. Nichtsdestotrotz géif ech gäre rappelieren an och en Appell maachen un d'Personal, un d'Dokterschaft an och un d'Personal am Fleegesecteur, Sidd wannechglift disponibel. Et gëtt och eng Méiglechkeet, et ass net ausgeschloss, dass Der requisitionéiert gitt. Mir schaffen an enger éischter Phas elo mat engem Recensement vu Volontairen, zielen och drop, dass dat Duer geet fir dës Kris ze stäipen, mee et ass net ausgeschloss, an dat ass och iwwer Gesetz dem Gesondheetsminister erlaabt, mir kënnen och iwwer eng verpflichtend Requisitioun fueren, wann dat muss sinn, sou dass et gutt ass am Interesse vu jiddwerengem, wa jiddweree sech elo zu dësen Zäiten einfach hei am Land disponibel an a Bereitschaft hält. Ech giff och nach gären eng Kéier rappeléieren, déi generell Verhalensregelen, respektéiert se, et ass en Appell zur Disziplin, et ass immens wichteg, dass mer net noloossen, observéiert d'Distanz, haalt Iech dodrunner, gitt nëmmen eraus, wann et net anescht geet, d'Alkeswander wëllt an d'Zuech higoen, stellt Iech net d'Fro, ob dat elo genau ënnert den Text fält oder net, stellt Iech virun allem d'Fro, Muss et wierklech sinn? Kannst dat net si loossen? Ass dat wierklech esou wichteg elo? Et ass extrem wichteg, dass mer hei alleguerten zesummen un engem Strank zéien a wierklech déi Disziplin konsequent bäihalen, bis de Moment kënnt, fir se opzeléisen. Da géif ech och nach wierklech ofschléissend, an da géif ech wierklech d'Wuert un den Här Dokter Alain Schmit weiderginn, e ganz, ganz grouse Merci soe fir all déi Volontairen, déi bei eis matmaachen, och fir all déi Kollegen aus de Verwaltungen, déi sech bei eis am Haus erëmfonnt hunn. Ech ginn es net midd dat ze soen, mee dat ass wierklech remarquabel. E ganz grousse Merci un déi, déi vun der éischter Stonn un hir Hëllef fräiwëlleg a spontan offréiert hunn. Ouni si wär dat heite guer net méiglech. Grousse Merci also dofir an da géife mer zu engem spéidere Moment dann op d'Froen zréckkommen.
Gudde Moien. Eng Rei Saachen, déi Der vu mir héiert, huet d'Ministesch och scho gesot. Mee wann do Reditte sinn, dann heescht dat just, dass mer eng gemeinsam Vue hu vun enger komplexer Problematik an dass mer un deemselwechte Strang zéien. D'Organisatioun vun den Dokteren an Zänndokteren am Kader vun dëser Pandemie, déi muss ugepasst ginn, fir beschtméiglechst op d'Besoine vun de Patienten ze reagéieren. Dat war Wonsch vun der Dokterschaft selwer a gouf och vun der Ministesch kloer ënnerstëtzt. Gemeinsam hu mir dorunner geschafft. Vun Ufank un war eis bewosst, dass dës sanitär Kris déi sougenannte normal Medezin vum Virus an den Eck gedréckt gëtt. De soziale Confinement bedeit och, datt normal Medezin confinéiert gëtt. A wat mer also haut brauchen, ass éischter eng Krisemedezin. Éischtens op preventivem Plang, de Social Distancing, konsequent Hygiène an eng beschtméiglech Protektioun duerch Schutzkleeder a Masken spillen hei eng zentral Roll. D'Präventioun vu Covid ass genau esou wichteg wéi d'Behandlung vu Covid-Patienten. Zweetens bleift awer dann d'Urgencen an och d'Normalmedezin. An hei kënnt et zu enger zimlech zolitter Reorganisatioun vun der Aart a Weis, wéi mir gewinnt sinn, Medezin ze maachen. Revue passéieren, kann ee soen, dass mer déi Centres de soins avancés schnell an d'Liewe geruff hunn an déi fonctionnéieren. D'Urgencë vun der Médecine dentaire goufen och ganz rapid ëmgesat. A just fir Rappel, Iwwert den Nummer 8002 80 80 sinn déi Praxen, déi do déi Soinen organiséieren, accessibel. Kliniken an Dokteschpraxen, awer och Altersheimer mussen esou opgestallt ginn, datt infizéiert Patiente méiglechst net mat deenen infizéierten, oder mat, pardon, mat deene gesonde Patiente vermëscht ginn. Dat ass natierlech essentiell. An et muss een och wëssen, datt Covid-Patienten, besonnesch intensiv Fleeg a Behandlung brauchen an dat bedarf dann also méi Soignanten an och méi Dokteren, déi sech ëm si këmmeren. An trotzdeem mussen all déi aner Patiente weiderhin och gutt behandelt gi vun hiren Hausdoktere, Spezialisten an Zänndokteren. Fir dës nei Organisatioun vun der Dokterschaft an der schwéierer Kris sou effikass wéi méiglech an esou flexibel wéi néideg ze maachen, hu mer dofir zesumme mat der Gesondheetsministesch lescht Woch un engem Konzept geschafft. Mir sinn eis eens, datt eng national Koordinatioun vun der Dokterschaft, wéi d'Ministesch schonn elo just gesot huet, absolut noutwendeg ass, fir all d'Besoine séier ze erkennen an d'Dokteren, sief et direkt vum Terrain oder wann néideg eeben aus der Réserve nationale, kënnen do anzesetzen, wou se gebraucht ginn. Dokteren, déi doduerchen aus hirem normalen Aarbechtsberäich erausgeholl ginn, fir d'Pandemie ze bekämpfen, kënnen dat elo op Basis vun enger neier, unpassungsfähiger Organisatioun maachen, an deem ganz besonnesch hirer spezieller Verantwortung Rechnung gedroe gëtt. Besonnesch Klinicken, awer och Altersheimer kënnen sech intern anescht organiséieren an ënner anerem an Zesummenaarbecht mam nationale Koordinator och zousätzlech Dokteschkapazitéiten ufroen. All Instrumenter fir dat op d'Been ze stellen, sinn an eisem gemeinsame Modell virgesinn. Den Koordinator ënnersteet direkt der Gesondheetsministesch an wäert an der Cellule de Crise vum Gesondheetsministère enk mat de Coordinateure vun de Spideeler, de Soins primairen, de Maisons de soins zesummeschaffen. Mir sinn als Dokterschaft iwwerzeegt, datt dës nei Aarbechtsweis an enk Kooperatioun mam Gesondheetsministère eis an dëser Krisesituatioun all Méiglechkeete bitt, eis Patienten esou gutt wéi méiglech ze versuergen an esou heel wéi méiglech aus der Kris erauszeféieren. Nach e ganz wichtege Message zum Schluss, Leit, déi e Gesondheetsproblem hunn, deen awer net mam Virus zesummenhänkt, a sech net gutt spieren, solle sech onbedéngt bei hirem Dokter oder an der Urgence mellen, entweder iwwer Telefon oder eeben, wann néideg, dann an direktem Kontakt iwwer Urgence oder déi Centres de soins avancés. Et gëtt kee Grond, aus Angscht virum Virus net bei den Dokter ze goen. D'Virsichsmoossname sinn en place gesat an et däerf net sinn, datt Patienten eng wichteg Consultatioun aus Angscht net maachen an doduerch en anere Gesondheetsschued dervundroen. Als Dokterschaft iwwerhuele mir natierlech Verantwortung. Dofir si mir eduquéiert a forméiert an organiséieren a strukturéieren eis beschtméiglecher Aart a Weis fir eis Patienten. Mat kalem Kapp, mat roueger Hand, awer mat waarmem Häerz. Ech soen iech Merci.
Voilà, da wiere mer un de Froen, déi hei erakomm sinn. Ech huele se chronologesch duerch. Déi éischt Fro kënnt vu Paperjam. Dir hutt zwar schonn zum Deel drop geäntwert, Madamm Lenert, mä si haken awer nach enken no, andeem se froen, Comptez-vous prendre des mesures en faveur des professionnels de santé indépendants, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc. Tenus de rester ouverts mais dont l'activité a chuté depuis les mesures de restriction des déplacements? An hannendru kënn dann nach d'Fro, Wéi ass et mat deene Cabineten, déi hu missen zoumaachen aus Sécherheetsgrënn? Ginn déi indépendant, ginn déi ënnerstëtzt a wéi gi se ënnerstëtzt? Jo, ech géif dat nach eng Kéier preziséieren. Dat ass eng Diskussioun, déi mer an der Regierung geféiert hunn, wéi mer dësen Indépendanten ënnert d'Äerm wäerte gräifen. An opgrond vun dem Constat, dass mer dës Leit wäerte brauchen an och wierklech op si wëllen a musse kënnen zielen wärend der Kris, hu mer d'Optioun geholl, sämtleche Métieren, déi eben ënnert d'Gesetzgebung vun de Professions de santé falen, plus d'Ergotherapeuten d'Méiglechkeet ze ginn, an e Contrat à durée déterminée beim Staat eriwwerzeklammen. Dat ass u sech dann eng duebel Mesure, wann Der esou wëllt. Engersäits ass dat eng Äntwert op deene Leit hir wirtschaftlech Problemer, deene se mussen an d'A kucken an dësen Zäiten, wa se an engem Secteur aktiv sinn, deen elo eeben duerch d'Kris zréckgeschrauft ginn ass. Anerersäits gëtt et eis eng Sécherheet, dass mer op déi Leit da kënnen zielen a se och wierklech do an den Asaz bréngen, wou se gebraucht ginn um Terrain. Et kënnt eng zweet Fro och nach vum Paperjam, Combien de soignants frontaliers bénéficient de nuitées à l'hôtel au Luxembourg a combien de personnes cela représente-t-il en tout avec leurs familles? Hu ech en Zuel elo haut? Ech mengen, et sinn der, déi lescht Zuel, déi ech gesinn hu war 330, mat mengen ech eng eppes an déi 20 nach Familljememberen derbäi.
Eng Fro vu Passaparola, do kënnt d'Fro d'Fro gestallt, Est-ce que c'est possible de se proposer spontanément pour faire le test de sang afin de détecter les personnes immunes?
Nee, dat ass esou net méiglech. Wéi gesot, dat doten ass e Projet, deen ech annoncéiert hunn, wou ech och méi wéi warscheinlech, De Mëttwoch oder den Donneschden zesumme mam Direkter vun der Santé wäert eng Pressekonferenz dozou ginn. Dat ass e Projet, deen op engem Echantillonnage wäert foussen, wou mer op enger wëssenschaftlecher Basis festleeën, wéi deen Echantillon vu Leit, déi do a Fro kommen, zesummegestallt gëtt. Eng volontaire Phas ass net auszeschléissen, mee dat ass elo an enger éischter Phas, si mer wierklech an enger Testphas, wou mer ons wierklech un déi wëssenschaftlech Virgabe vun deem Test wäerten halen, eben opgrond vun engem Echantillon vun der Bevëlkerung.
Eng Fro vu Contacto, déi froe selon les derniers chiffres disponibles, est-il possible de dire quel est le taux de létalité du Covid 19 au Luxembourg?
Et hänkt dovun of, wourop Der en berechne wëllt, op d'Populatioun oder op déi Infizéiert. Dat ass am Fong eng normal Règle de trois. Do misst jiddweree mat der Zuel a mat der Bevëlkerungszuel, mat senger Rechemaschinn kënnen eppes berechnen. D'accord.
Déi nächst Fro kënnt vun Reporter, Wat ass de Profil vun den hospitaliséierte Patienten? Wéi vill haten eng Virerkrankung?
Den Detail hunn ech elo net genau opgespléckt, kënne mer awer enker fir eng next Pressekonferenz maachen. An der Regel sinn et eeler Patienten, déi och schonn aner Pathologien nach presentéiert hunn. Ech kann Iech awer net elo mat Garantie soen, ob bei deenen 22 net deen een oder deen aneren dobäi war, dee keng Virgeschicht hat.
Do hänkt och dann nach eng Fro hannendrun. An deem selwechte Mail do steet do, laut Experten ass et wichteg ee Kontaktstracing vun den Infizéierten ze maachen, fir eng Exit Strategy auszeschaffen. Mécht de Ministère dat nach a wa jo, wéi gëtt dat ëmgesat?
Also den Tracing ass typesch fir déi éischt Phas vum Virus. Aus där si mer hei zu Lëtzebuerg eraus. Mee selbstverständlech kucke mer par rapport zu de positive Patienten nawell, ween ronderëm hinne mat a Kontakt war. An do gëtt et jo och Recommandatioune fir sech dann deementspreechend ze isoléieren. Dat ass scho ganz kloer. De richtegen individuellen Tracing, wien an der éischter Phas gemat ginn ass, dee gëtt net méi gemat. Et si generell Recommandatiounen un d'Bevëlkerung, déi och dee Moment de Leit ausgehännegt ginn, wa se positiv getest ginn, wat dat bedeit fir si a fir hiert Ëmfeld.
Déi nächst Fro kënnt vun rtl, Wéi vill vun den Doudesfäll waren Awunner aus Altersheemer? Firwat ginn déi infizéiert Awunner net aus den Altersheemer erausgeholl? Dat sinn der am Fong och schonn zwou Froen.
Mir hunn, am Moment hate mer, déi deele sech op op 11 Décès à l'hôpital, 10 Décésen an Alters oder Fleegeheimer an eent à domicile. Firwat ginn déi net eraus? Mä dat sinn eis kloer, do si kloer Consignen en place an deene Strukturen. Déi sinn u sech dorobber ausgeriicht, fir och mat infizéierte Patienten ëmzegoen. Dat ass eppes, wat et net just zu Covid-Zäite gëtt. Och zu aneren Zäite gëtt et Situatiounen, wou an Altersheemer Patienten infizéiert sinn. D'Leit sinn dorobber geschoult an ausgebilt an dat nach ëmsou méi elo an dëser Krisenzäit, wou ganz kloer Instruktiounen disponibel sinn an och Schoulungen d'ailleurs an den Alters a Fleegeheimer, wéi ee mat esou enger Situatioun ëmzegoen huet, fir ebe bannent der Strukturen Isolement ze maachen.
Déi nächst Fro dann och vun rtl, Wat ass Stand haut, wat d'Recommandatioune vun der Regierung, wat d'Masken ugeet? Wat ass de Stand vun de Recommandatioune vun der Regierung vun haut? Ma d'Recommandatioune sinn net anescht wéi d'lescht Woch. Mir sinn nach ëmmer op deem Stadion, wou mer net genügend Masken hunn, fir d'ganz Bevëlkerung ofzedecken. sou dass eng eng geziilten Recommandatioun ass, dat heescht virun allem d'Leit am am Gesondheets a Fleegesecteur, déi déi am Kontakt si mat vulnerabele Leit, déi Leit déi selwer Symptomer hunn, sollen d'Mask droen, fir fir déi aner ze schützen. Dat heescht, voilà, do wou dann direkt de Kontakt ass, wou verstäerkt de Kontakt mat Patienten ass, déi déi vulnerabel sinn, do ass de Mask ganz streng recommandéiert. Mee mir sinn net op deem Punkt, wou mer géife soen, hei generell, jiddweree soll dat undoen.
Eng nächst Fro kënnt vum Journal, Gëllen déi verschäerfte Reegele fir de Fleegesecteur och fir d'Fleesch doheem? Déi nächst Fro, och nach enke vum Journal, Sinn déi Leit, déi dat maachen, equipéiert mat dem néidege Protektiouns an Hygienematerial?
Dovunner muss ech ausgoen. Wann ech gesinn, wat d'lescht Woch alles erausgaangen ass u Material, misst dat de Fall sinn. Falls et net sollt de Fall sinn, sollen déi Institutionen sech natierlech dringend un eis wenden. Mee dat ass u sech am Laf vun der leschter Woch ass massiv an déi dote Richtung Material erausgaangen.
Déi nächst Fro ass vum 100,7. Wéini kommen déi nei Tester fir d'Herdenimmunitéit ze recenséieren a wéi wäerten dës Tester verlafen? Voraussichtlech kann ech Iech do méi Informatiounen Mëtt der Woch ginn. Wéi gesot, deementspriechend wäert eng Pressekonferenz sinn. Dat wäert Mëttwoch oder Donneschde sinn, wéi et elo am Moment ausgesäit.
Hei kënnt eng Fro un den Här Dokter Alain Schmit. Eisen Informatiounen no fonctionnéiert déi nei Plattform fir Teleconsultatiounen nach net optimal. Wann den Dokter e bësse Retard hätt, Kéimen zum Beispill net un de Patient. Verschidden Doktere fillen sech och schlecht informéiert. Wéi ass de Feedback? Krut Dir bis elo vun den Dokteren, deen Dir bis elo vun den Doktere kritt hutt? Jo, ech mengen hei ass eng nei Plattform, déi ganz rapid en place gesat ginn ass. Natierlech sinn do och Kannerkrankheete mat verbonnen an esou gesinn ass dat normal, dass dat net op Anhieb reibungslos leeft. Dass dat och net eng, ech mengen, däerf een och net vergiessen, dass dat net eng Solutioun ass, déi honnert Prozent all Patient kann zefriddestellen. Dat ass esou. Mee ech mengen, et ass eng Offer, déi leeft, déi interessant ass, déi muss weider ausgebaut ginn a weider perfektionéiert ginn.
Déi nächst Fro kënnt vum Le Quotidien, Wéi grouss ass nach d'Gefor, datt et zu enger Requisitioun vum Gesondheetspersonal duerch déi franséisch Autoritéite kënnt? Wéi gesäit et mat Däitschland an der Belsch aus?
Ech kann d'Gefor net wierklech aschätzen. Ech ka just soen, datt eis zu Ouer kënnt, datt och an deene Länner d'Preparativen dofir lafen, wat u sech och eng normal Saach ass. Wann Der d'Situatioun an eisen Nopeschlänner kuckt, ech denke virun allem u Frankräich, wat eis ganz no ass, da gesäit een, dass de Gesondheetssecteur do virun enormen Erausfuerderunge steet an dass sech do drop preparéiert gëtt, Personal ze requisitionéieren, ass an dëse Krisenzäiten u sech eng normal Saach.
Da kënnt eng zweet Fro vum Le Quotidien, Bleiwen all d'Urgencë vun all de Spideeler op oder ginn et do Restriktioune beispillsweis am CHL?
All Spidol huet seng huet en Urgence Service lafen. Ech weess net op elo Detail ech misst éierlech sinn dat misst ech nofroen op do elo differenziéiert gëtt. Menges Wëssens net. D'Spideeler hu sech generell reorganiséiert fir d'Zäit vun der Kris fir sech esou opzestellen, datt se eben engersäits prett sinn, fir den Afflux un Covid Patienten opzehuelen an anerersäits awer och esou opgestallt sinn, fir normal Servicer an dozou gehéiere selbstverständlech d'Urgencen, esou ze assuréieren, datt se de Besoine vun der Bevëlkerung gerecht ginn.
Eng Fro vun rtl Cinq Minutes, Quelles recommandations pour les frontaliers confinés à l'étranger mais suivis au Luxembourg?
Ech weess net richteg, wourobber d'Fro soll eraus. Ech gesinn elo keng aner Recommandatiounen fir si wéi fir Leit, déi hei am Confinement sinn.
Voilà, dann hu mer nach eng Fro hei, déi kënnt vum Radio 100,7. Wéi laang ginn déi CDDe fir d'Gesondheetsprofessioneller beim Staat? Déi géife mer voraussichtlech fir zwee Méint maachen. Déi wäre prorogeabel, mee do si mer ganz flexibel. Also dat ass am Fong geholl geduet, dass dat déi ganz Zäit vun der Kris, wéi och ëmmer se wäert sinn, soll couvréieren. Dat ass d'Grondidee dovunner.
Eng Fro vum Lëtzebuerger Wort, déi seet, Kréien och d'Dokteren esou een CDD?

Ech géif dat och mengen. Menges Wëssens jo. Ausser et géif ee mer soen, dat hätt iergendwou um Terrain net esou geklappt. Mee mengen Informatiounen no missten déi dote Strukturen équipéiert gi sinn.
Hei kënnt eng Fro vum Paperjam nach concernant la nouvelle organisation des soins, combien de médecins assurent ces gardes téléphoniques?
Kann ech Iech elo am Detail net soen. Ech weess, datt do intensiv drop geschafft gëtt, mat Estimatiounen eben opgrond vun den Erfahrenswerter vun de Woche virdrun an esou weider. Dat si Linnen, déi esou ausgerechent sinn, fir datt eben de ganzen Dag iwwer dat ofgedeckt ass. Den Detail kann ech Iech awer elo net soen. Da kënnt nach eng lescht Fro hei vum Michel vun, pardon, vum Radio 100,7. Madame Lenert, Dir sot elo just, an Alters a Fleegeheemer wieren 10 Leit gestuerwen. Sinn déi Fleegeheemer equipéiert, fir d'Patienten ze intubéieren an intensiv ze fleegen, oder ginn déi Moossnamen do net, guer net ageleet?
D'Heim a sinn op all Fall equipéiert fir d'Leit ze betreien. Ech ginn dovun aus, datt wann Urgencë sinn, datt se an d'Spidol eriwwer geholl ginn. Mee do kann den Dokter Schmit mech vläicht beléieren, dat do geet an de medezineschen Detail eran. Do sinn ech elo esou direkt net doheem. Bis an de Soin si keng richteg Spideeler. Ech mengen, dat muss ee sech bewosst sinn. Mir musse kucken, datt mer eng gutt Versuergung an de Maisons de soins oprechterhalen, fir datt et méises net zu engem Transfert an d'Spidol kënnt, an dat ass, dat ass eng Prioritéit, dofir ass och een Deel vun deem Konzept, wat mer ausgeschafft hunn, dat ass, datt mer eng verstärkte Präsenz vun den Hausdokteren och an de Maisons de soins kënnen assuréieren, fir deem gerecht ze ginn.
Merci.